L-Elemożinerija Appostolika huwa l-uffiċċju tas-Santa Sede minn fejn tamministra l-karità lil kull min hu fil-bżonn, f'isem il-Papa, l-Isqof ta' Ruma, il-Kap tal-Knisja Universali. Issa ħa nidħol f'dan l-uffiċċju

Il-ħniena m'għandhiex tkun xi parentesi fil-ħajja tal-Knisja Kattolika, u għalhekk li l-laqgħa ta' Ġesù Kristu mal-adultera m'għandhiex biss tkun l-ikona tal-Ġublew tal-ħniena, iżda wkoll l-istil tal-ħajja tan-nisrani. Minkejja li l-Porta Santa ġiet magħluqa mill-ġdid fi tmiem is-sena tal-Ġublew tal-ħniena, Qalb in-nisrani għandha tibqa' miftuħa beraħ għall-atti tal-ħniena sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Il-Knisja, sa mill-ewwel żminijiet tagħha dejjem ħasset il-bżonn u dejjem rat kif tkun viċin il-fqir u dawk li huma l-aktar emarġinati fis-soċjetà. Infatti jekk inqallbu fl-Iskrittura Mqaddsa, nindunaw li fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, l-appostli ħassew il-bżonn li jagħżlu djakni sabiex jaqdu fl-imwejjed u jgħinu lill-romor u 'l dawk li l-aktar li kienu emarġinati fi żmienhom. Allura nistgħu ngħidu li l-Elemożanerija Apostolika għandha l-bidu tagħha proprju f'dawn iż-żminijiet meta l-appostli, ewlieni fosthom Pietru, ħass il-bżonn li jsejħu lil dawn id-djakni sabiex jgħinu lill-fqar. Tul iż-żmien, il-Knisja ppruvat tistitwixxi allura din l-elemożinerija, din l-istruttura li permezz tagħha l-papiet bil-mod il-mod bdew jgħinu lill-foqra ġewwa Ruma, fil-belt ta' Ruma, imbagħad aktar tard anki barra minn Ruma. Interessanti ngħidu li l-papiet fil-bidu kienu jinqdew anki bil-familjari tagħhom stess sabiex jgħinu lill-fqar. Kienu Proprju aktar tard fl-istorja tal-Knisja, madwar disa' mitt sena ilu, li l-Papiet bdew bil-mod il-mod jorganizzaw din l-elemożonerija apostolika permezz tal-Papiet. Interessanti mbagħad li aktar tard, aktar qrib tagħna, kien proprju l-Papa Iljun Tlettax li iddelega lill-persuna responsabbli minn din l-elemożonerija, dak li aħna llum insejħulu l-Elemosenier, sabiex jikkonċedi f'isem il-Papa l-barkiet apostoliċi jew kif inhuma aktar magħrufin forsi anki mit-telespataturi bħala l-barkiet tal-Papa. Papa Ljun Tlettax ħass il-bżonn li jara kif ħa jġib aktar fondi sabiex ikollu aktar flus, donazzjonijiet, sabiex ikun jista' jgħin lil dawn il-foqra u lill-emarġinati. Fil-bolla ta' Innoċenz Tlieta, 1198, 1216,

li dejjem wettqet ix-xogħol tagħha bis-saħħa tal-kontinwità tal-Pontifiċi Rumani. L-Elemużinier tal-Qdusija Tiegħu l-Papa għandu d-dinjità tal-Arċisqof. Illum huwa saħansitra Kardinal. Jifforma wkoll parti mill-Familja Pontifiċja u bħala tali

Il-Pontifikat tal-Papa Franġisku għad jibqa' magħruf bħala l-Pontifikat tal-Ħniena u li tant kien viċin il-batut. Naħseb it-telespattaturi mhux l-ewwel darba li semgħu bil-barkiet tal-Papa li ġeneralment jintużaw b'mod partikolari fiċ-ċelebrazzjonijiet tas-Sagrament taż-Żwieġ u anki fl-anniversarji taż-żwieġ u anki fl-ordinazzjonijiet saċerdotali u fl-anniversarji tal-ordinazzjoni saċerdotali, hija din il-pargamena li permezz tagħha l-Elemosenier iwassal din il-barka apostolika, il-barka tal-Papa. Però rridu nagħmlu attenzjoni u niċċaraw ftit li bl-ebda mod il-flus li jingħataw, id-donazzjonijiet li jingħataw sabiex wieħed jikseb, din il-pargamena bl-ebda mod wieħed ma huwa qed jixtri l-barka apostolika jew il-barka tal-Papa. Dawn id-donazzjonijiet li jingħataw lil-lemożinerija sabiex wieħed jikseb din il-barka jintużaw l-ewwel u qabel kollox biex ikopru l-ispejjeż tal-pergamena, imma aktar minn hekk jintużaw sabiex il-Papa jkollu aktar donazzjonijiet sabiex ikun jista' jagħmel il-karità. Allura nistgħu ngħidu li tul is-sekli, l-Elemożanerija Appostolika kienet dik l-id tal-Papa, l-id estiża tal-Papa, li permezz tagħha s-suċċessur ta' Pietru seba' seta' jagħmel il-karità ma' dawk l-aktar

contributi perché soprattutto possano giungere alle persone ultime più povere che, come sempre, sono quelle meno considerate. F'dan ir-rigward ta' min jinnota li l-ispejjeż indikati għall-għoti tal-barka papali jirreferu biss għad-diploma. Għall-ispejjeż, għall-preparazzjoni u l-konsenja tagħha, u għall-kontribuzzjoni għall-karità tal-Papa. Id-dħul kollu li jasal għand l-Uffiċċju tal-Karità Papali, jew kif inhi magħruf aħjar l-Elemożinerija Apostolika, speċjalment bħala offerti għar-rilaxx tad-diplomi tal-barkiet papali, huwa kompletament devolut għall-karità. li dan l-istess uffiċċju jeżerċita direttament lejn il-bżonn, li kuljum jgħin fil-bżonnijiet tagħhom lill-fqar u b'hekk jidher l-intervent ta' ħniena tas-suċċessur ta' Pietru. Il-Papa Franġisku jagħti struzzjonijiet lil kardinal responsabbli mill-uffiċċju tal-karità tiegħu l-Eminenza tiegħu Konrad Krajewski, jew Don Corrado kif jippreferi li jissejjaħ, li l-missjoni tiegħu mhix fil-kurituri tal-Vatikan imma fit-toroq tal-Belt Eterna jgħin lill-foqra. Fil-bidu nett tal-missjoni tiegħu bħala Elemożinier Appostoliku, il-Papa Franġisku qallu li hu qatt mhu se jkun Isqof bil-qiegħda f'uffiċċju. U għalhekk Don Corrado kull lejl joħroġ mill-Belt tal-Vatikan biex jgħin lil dawk fil-bżonn. bankarju tal-Uffiċċju tal-Karitajiet Papali jimtela u jitbattal fi ftit jiem. Qabel l-aħħar milit li għadda, kważi 400,000 euro ħarġu minn dan il-kont biex jitħallsu kontijiet u kirjiet għal familji f'xifer l-iżgumbrament. Minnaħa l-oħra, il-Papa Franġisku Kien għamilha ċara lill-Kardinal Krajewski, Irridu nkunu kuntenti meta l-kont ikun vojt. Il-Kardinal Krajewski huwa bħall-estensjoni ta' l-id tal-karità ta' Jorge Mario Bergoglio li ma jistax jibqa' jmur personalment fost il-foqra bħal meta kien għadu Arċisqof ta' Buenos Aires.

Don Corrado jiġbor id-donazzjonijiet, iqassam l-għajnuna, Isuq kull lejl bi ftit voluntiera, inkluż xi gwardji Żvizzeri. Il-Papa kien wissieħ fil-ħin tal-ħatra tiegħu. Qatt ma tkun skrivan isqof. Biex jiġbor il-flus ivvinta wkoll lotteriji papali. Din is-sena ninsabu fit-tielet edizzjoni tar-raffle. Il-Papa jiġbor ir-rigali kollha li jirċievi matul is-sena. Biljetti jinbiegħu fix-xahar ta' Diċembru bħall-pastizzi.

li jġibu madwar 250 elf ewro fil-kaxxa kull sena. Ħafna għaġin, żejt, tadam imqaxxar, ħalib u gallettini jitilqu mill-Vatikan u ħafna drabi jitwasslu għand l-immigranti li jikkampjaw f'Tiburtina f'Ruma jew għand l-okkupanti taċ-ċentru Baobab li fih hemm immigranti Etjopjani u Eritrej. Don Corrado Ma jħobbx jidher fil-pubbliku b'dak li jagħmel kuljum favur il-fqir u l-batut. Qatt ma jagħti intervista lil xi ġurnalist li jaqbdu f'xogħlu bil-lejl. Hu jgħid li jagħmel hekk għax mhux fl-istil tal-Vanġelu li joqgħod jiddandan bl-operat tiegħu. Ma ninsew qatt kliem Ġesù li tul ħajtu kien iwissi li meta wieħed jagħmel karità, L-id tax-xellug ma tkunx trid taf x'qed tagħmel l-id tal-lemin. Xi kultant, lanqas jaċċetta flus minn persuni li jiddandnu b'li jkunu qed jagħmlu. Ħafna drabi jispjegalhom li l-karità ma tħarisx fil-wiċċ tal-batut u li l-flus ma jingħatawx biex wieħed iraqqad il-kuxjenza tiegħu. Dan mhux dak li jistenna minna l-Vanġelu. Grupp ta' Amerikani li kienu qed iżuru l-Vatikan żaru lil Don Corrado, sabiex jagħtuh somma interessanti ħafna għall-karità. Xtaqu jiffinanzjaw xi showers fejn setgħu jinħaslu kuljum il-fqar tad-dintorni Vatikani. Għalhekk utuhom parir biex dawn l-ewwel imorru jduru dawra mal-Vatikan biex jaraw b'għajnejhom, imorru jaraw u wara jixtru u jġibu din il-faċilità biex tkun tista' tibda topera. Dan il-proġett irnexxa. Dawn ix-showers taħt il-kolonnat tal-Bernini jinħaslu fihom aktar minn 150 ruħ bla dar u b'kollox 4,500 persuna jużaw dan is-servizz tal-elemożinerija kull xahar. L-elemożinerija appostolika ma taċċettax biss flus iżda wkoll xampus, żraben ġodda, affarijiet tal-ikel u affarijiet oħra li jirrelataw mal-persuni fil-bżonn. Minn żmien għal żmien, Il-Papa wkoll jintervjeni personalment ma' dawn in-nies fil-bżonn. L-attività tal-barbiera u s-servizz tax-xagħar għan-nisa huma wkoll fl-aqwa tagħhom f'xi wħud mill-kmamar bi sweetie showers taħt il-kolonnat. Kollox huwa b'xejn, inkluż ix-xogħol tal-barbiera u tal-parrukkiera, li huma voluntiera, Karità fis-servizz tal-foqra, xogħlijiet moderni ta' ħniena korporali li ħafna iddeċidew li jwettqu. Bħal barbier li jiġi mill-Kalabrija, żewġt iljieli fuq il-ferrovija darba fix-xahar biex jibqa' l-ġurnata kollha jaqta' x-xagħar u jqaxxar il-leħja lill-foqra ta' San Pietru. li idejhom jinbidlu fl-estensjoni ta' dawk tal-Papa Franġisku. B'hekk, somma wara l-oħra l-Uffiċċju tal-Karità Papali beda jiġbor figuri importanti li ppermettew il-bidu ta' xi servizzi, għajnuna konkreta ta' karità lil dawk fil-bżonn. Meta snin ilu l-Papa Franġisku kien iltaqa' ma' rappreżentanti ta' Caritas Internationalis, kien spjegalhom li l-karità mhix servizz sterili jew sempliċi offerta biex issikket il-kuxjenza tad-donatur, imma hi tgħanniqa ta' Alla għal kull bniedem, speċjalment għal dawk li jiġu l-aħħar fis-soċjetà u anke għas-sofferenti. Il-ħniena mhijiex pillola ta' paċifikazzjoni għall-kuxjenza tagħna, imma trid tinvolvi l-qalb, ir-ruħ u l-bnedmin kollha. Għax tagħmlek taqsam u tgħix mal-foqra u għall-foqra. Ma nistgħux nitkellmu dwar il-karità u ngħixu fil-lussu, jew norganizzaw forum dwar il-karità li biex torganizzah taħli tant flus għal xejn, peress li l-karità mhix sentiment ta' ħniena biss, imma hija l-laqgħa esperjenzali ma' Kristu. Din il-ġrajja ġrat xi snin ilu. Għal istaġib tal-mestidnin, Wara li spiċċa x-xogħol tas-Sinodu, il-Papa Franġisku żar id-dormitorju l-ġdid ta' dawk bla saqaf fuq rashom, u li kien inawgurat f'dawk il-jiem mill-Elemozinerija Apostolika Via dei Penitenzieri, fi bini magħmul disponibbli mill-Kurja Ġenerali tas-Soċjetà ta' Ġesù. Kien mument ta' emozzjoni kbira, żjara assolutament sorpriża għal dawk il-persuni li jgħixu fil-periferija tas-soċjetà moderna. Il-Papa. Ġie milqugħ mill-elemożinier Don Corrado, mill-prepostu ġenerali tal-Ġiżwiti, Patri Adolfo Nicolas, u mit-tliet aħwa nisa li jwettqu s-servizzi tagħhom flimkien mal-voluntiera. It-tletin persuna mistiedna tad-dormitorju laqgħu lill-Papa bil-ferħ, l-aktar Taljani, irringrazzjawh għax fl-aħħar għandhom sodda fejn jorqdu. Riedu jirrakkuntaw l-istejjer tagħhom. Talbuh anke sabiex iberikhom. Il-Papa Franġisku sellmilhom b'affezzjoni kbira, kellimhom u berikhom wieħed wara l-ieħor, u għal kull wieħed kellu kelma ta' kuraġġ, simpatija u qrubija. Ried jara l-istruttura tad-dormitorji kollha personalment. Iż-żjara tiegħu damet madwar 30 minuta. Io non m'accontento mai.

Jinsab ħdejn l-Isptar Santo Spirito u nfetaħ fis-7 t'Ottubru 2015. Il-jum li fih il-liturġija tfakkar il-Verġni Mbierka Marija tar-Rużarju. Il-Papa Franġisku rringrazzja lill-Ġiżwiti talli ħadu għal qalbhom l-istedina tiegħu, indirizzata lil kulħadd, biex isegwu nies f'diffikultà billi allokawlhom postijiet u riżorsi. L-istruttura tista' takkomoda sa 34 raġel għal-lejl u hija ġestita mis-Sorijiet ta' Madre Teresa ta' Calcutta, bħal dawk li diġà jeżistu f'Via Rattazzi, fl-Istazzjon Termini u f'San Gregorio al Cielio. Ix-xogħlijiet ġew iffinanzjati kollha mill-Elemożinerija Appostolika, jiġifieri mill-Uffiċċju Papali minn fejn il-fqir jiġi megħjun. Ħafna drabi l-flus ġew jew mix-xiri tal-parċmini, il-barkiet tal-Papa jew inkella mill-ġenerożità taċ-ċittadini. L-ewwel il-foqra, Ħeġġeġ il-Papa Franġisku fl-ewwel Angelus ta' Wissu 2014. Huwa jgħid u jispjega li l-bżonnijiet tal-foqra għandhom jitpoġġew quddiem il-prijoritajiet l-oħrajn kollha. U għalhekk, l-enfasi tiegħu kien għamilha f'Ħadd qabel l-istaġun tal-vaganzi. Tfisser li l-foqra ma jintesewx anke meta l-għonja jmorru jistrieħu. F'dik l-okkażjoni, il-Papa osserva. Ġesù jgħallimna npoġġu l-bżonnijiet tal-foqra quddiem tagħna. Il-bżonnijiet tagħna, anke jekk leġittimi, qatt ma jkunu urġenti daqs dawk tal-foqra, li m'għandhomx il-bżonnijiet biex jgħixu. M'għandhomx minn fejn jieklu jew jilbsu, m'għandhomx il-possibilità li jkollhom mediċina għal uliedhom li ma jistgħux saħansitra jmorru l-iskola. Hemm ħafna ġrajjiet li juru ħaġa waħda, il-qrubija ta' dan il-Papa mal-foqra. u l-bżonn, bħal meta ta donazzjoni ta' ambulanza li kienet fdata lill-karità appostolika favur l-ifqar, b'mod partikolari dawk bla dar, li jgħixu d-diffikultajiet tagħhom tat-triq u li qed ifittxu kenn ħdejn il-Vatikan jew fix-xelters fil-kapitali. Din l-ambulanza ser tappoġġja l-inizjattivi l-oħrajn ta' assistenza medika tal-karità appostolika, issa attivi għal xi snin,

Cume prisenza di Gesù che l'elemosineria vuole servire. E Gesù bussa alle porte di chiunque. Dan joffri l-ewwel intervent mediku lil persuni bla dar jew persuni mingħajr kura tas-saħħa u li kompliet tipprovdi servizz, anki matul il-perjodu twil ta' lockdown għall-emerġenza Covid-19.

e di avere quindi l'accesso e dormire una notte in meno pe' strada. Fl-aħħar xhur din il-klinika bdiet toffri anke s-servizz tal-analiżi tad-demm wara li nxtara makkinarju sabiex il-fqar qed ikunu kkurati aħjar. Anke għall-fatt li t-tobba qed ikun jistgħu joffrulhom il-mediċina li għandhom jieħdu sabiex ikunu kkurati aħjar. L-Elemosineriya Apostolika ma tiħux biss ħsieb il-fqar taħt il-kolonnat tal-Bernini, iżda wkoll fil-periferija ta' Ruma. Min jivvolontarja f'din il-klinika? Kemm il-fqir jikkonkorri fl-istess klinika? È importante anche considerare quello che viene fatto dalle strutture dell'ambulatorio e quindi dell'elemosineria fuori dai confini dello Stato Vaticano. Molto spesso con il Cardinal Krajewski

Ca ci permettò di annari incontro a le persone che richiedono necessità. Ħafna drabi matul is-sena, il-Papa jorganizza anke ekliet lill-foqra tiegħu u jospithom f'xi sala fil-Vatikan. Dan l-aħħar, is-sħana li għamlet f'Awwissu ma ħallitux kwiet. X'għamel? Ġie qal lill-kollaboraturi tiegħu f'din l-entità tal-karità fil-Vatikan sabiex jixtru eluf ta' ġelati u jtuhom lill-priġunieri fiż-żewġ ħabsijiet Rumani, dak ta' Regina Coeli u dak fit-tarf ta' Ruma ta' Rebibbia. Jew inkella meta l-Papa stieden ammont ta' fqar sabiex iżuru mużewijiet Vatikani.

Dagli la dignità che nella Chiesa loro occupano i primi posti. Wara l-elezzjoni tiegħu għall-ministeru Petrin, Papa Bergoglio mill-ewwel qal li ried Knisja fqira għall-foqra. U l-linja avvanzata ta' din il-Knisja Tinsab fl-operat ta' l-Elemożinerija Apostolika tiegħu. Meta wieħed iżur l-Elemożinerija Apostolika fil-Vatikan, wieħed ma jistax taħrablu l-istatwa ta' fqir li fuq saqajh għandu l-marki tal-pjagi tal-Feddej. X'simboliżmu fiha din l-istatwa? Ecco, le persone che entrano trovano questa statua. È una panchina in bronzo, è un'opera di un artista canadese. È un eh,

Tocchiamo la carne di Gesù. Il-Papa Franġisku josserva mill-qrib u jsejjaħ lil Don Corrado kważi kuljum biex isir jaf kif sejrin l-affarijiet. U hu jibgħatlu l-flus kif ukoll struzzjonijiet speċifiċi. Bħal meta xtara 200 sleeping bag għal persuni bla dar. Darb'oħra, iddeċieda li jagħti l-umbrelel minsija mill-viżitaturi tal-mużewijiet tal-Vatikan lil dawk bla dar. Xejn stramb. Xogħlijiet konkreti ta' ħniena biss. Il-Papa Franġisku Iħobb jirrepeti li l-moraliżmu ma jsalvaniex, issalvana biss il-karità li nagħmlu ma' dawk fil-bżonn. Iħobb ifakkar ukoll li l-Vanġelu jindikalna li Ġesù jinstab f'kull fqir, f'kull persunna fil-bżonn. Il-Papa Franġisku jgħid ukoll li jekk il-Kristjaneżmu kollu Ma jwassalniex għat-triq tal-ħniena. Allura nkunu żbaljajna r-rotta. Għax il-ħniena għandha tkun in-nifs ta' kull spiritwalità. Għax il-ħniena mhix xi dimensjoni bejn oħrajn imma għandha tkun iċ-ċentru tal-ħajja Kristjana. Ma hemmx Kristjanità mingħajr il-ħniena. Għalhekk, il-viżjoni tal-Papa Franġisku, anke bl-għajnuna ta' Don Corrado u għadd ta' kollaboraturi oħra, u li jbiddel il-belt tal-Vatikan,